Salai Lung Thli Tum nih vang ka phi hmasat tuah law. Tuandak van chimmi ka mah bihai nak ke kan ai tlak deuh mi sulan tuandak nak hal mi ka ka van pial deuh sul sulan tu kan van chim than ko lang. Atu mah liu chi ni kan kan zau si cun Sibawi tibantuk thiamsang pakhat hmanh kan rak ngei lo rih lo cu. Mah tikah mah lio ah khan ram khi rak ser usih law zeitindah kan i hruai lai. Mah cun ke cozah tibantuk le beite pawl khi atu ram uk bawi khan an kan uk rih ko hna. Nain ramdang khi Kawlram le India le vei khi ramdang hei si usihlaw hma kan atu kan ram chung i facang chuakmi facang chuakmi siseh cun a dang a dangdang pawcawmnak caah a chuakmi pawl khi mah pawl khi Kawlram lei rak lupi lengmang haumi si cu. Mah tikah sipuazi chile zong siseh, nakin thanchonak mit zong siseh, Kawlram he khan ai ṭhen ding teh ti a sullam tuk lomi ka si. Atu zong khi kan i ṭhen lai ti siseh law, a cheukhat nih cu independence kan duh rih ko men lai nain atu hmanh kan si kho rih lo. Lettwith tang in kan si kho rih lo. Atu siibawi siibawi man hi Hakha ah khin Yanchila specialist man kan ngei kan ngei rih lo. Atu Laimi Laimi khi Kawlmi le kan rak put lengmang hna khi a dirhmun ah kan um. Mah lio cun siibawi siizung zong ṭhaṭhi kan ngei lo, sianginn zong ṭhaṭhi kan ngei lo, college zong pakhat man kan ngei lo cio. Ram pakhat si airport zong ngei hlah, college zong ngei hlah, lamṭha zong ngei hlah, Mah vialte kha zeitindah ram ukbawi na an ser lai timi khi ka ruahchannak pakhat man um lo. Mah tikah atu ke kan sining zong siseh, sipuazi chene zong siseh, vawleicung chene zong siseh, independent ngah ding timi hrim khi a sullam zong um lo, a phung zong si lo. Fa Cun Aung San nih Pengkila a dang ting va kalter timi hrim khi zei he lai lo ti sin ke nu le pa nih fale an zat than ah ke an tlamkin than ah va chuahter ti bantuk ah pengkila ke inn dang va chuahter ti bantuk mak lau ngai mi khi si. Maka kei A thawk ah cun nihin a thawk ah cun atu sa tampi ka rel hlan ah cun atu a dang pawl zengzidang an ruahnak kai hrawm lai independence kan ngah ahcun ṭha tuk lai timi khi atu 2014 tiang khi mak ka dirpi atu bu tai chun ani he atu insin ral a rak kham liu ti bantuk nak bu tai chun nak hi ka mo chiat Independence pe kan rak ngah ko lai cu mah lio Ukraine mi rak teinak hna selaw ti bantuk tiang mah ka ruah tu mi hi nain ta ka hun vel deu ramdang an uk ning vengtila ke ram an ser ning ram pakhat a miphun miphun pakhat lawng ser a ser ko si lo na ram pakhat a miphun tam tuk an i chu na ma vial Kan puhmi ram ka vun tam deuh, ca ka vun relmi ram ka tam deuh tikah Vengzila atu independence hi zei le zei kan thi lengmang mi hi kan sining kan i theih lo tuk ruangah le Vengzila kan hmuhnak vang a bi tuk deuh caah Vengzila kan kan chim mi si ko rua timi ka ka ruahnak a si. Atu lio Chinee hmanh khi independence cu kan i re dih lo. Mah lio lebang kha cu atu BA rak hmami khi pahnih phun lawng nak si lai. UCLA le mah lawng UCLA le Hao te pawl in Bungko Hao ti bantuk mah an mah pawl lawng ca ca thiammi kan lak si lai. Cu tikah a Chinee hrim kan rak tha lo. Ngah kho ding hrim kan rak si lo. Kalam Chin miphun tuanbia kan zoh tikah kan pu le peng Green in Science ṭhumi cu an palh ti cu ka chim duhmi si lo nain an rak rin sual i Kawl pawl he kan i kop tluk in kan tuanbia a hrawktu zeihmanh ka hmu lo. Chin miphun mirang pawl rak phanh hlanah hohmanh miphun dang nih rawl bu fang khat man kan pek mi si lo tuanbia ngeimi ram ngeimi uktu ngeimi kan si history culture land territory kingdom uktu chief a ngeimi kan si khot chungah tarong sa baker pakan man nan mu lai lo homeless zong nan hmu lai lo a zoh mah le mah a zohkhenmi nunphung ṭhate a nung khomi kan si kawl pawl nih a kan hrawh dih kan tuan bia vialte ca ṭial kho loin ca kan nun hung ṭial kho loin sizung pakhat man dir kan ngei kho lo kholei kan ngei kho lo nak hi a kan hrawh cikcek mi si si hlah selaw Kawl pawl he rat kup lo selaw tuhi Laimi cu hlatpi kan phan cang lai. A kan hrawh cikcek mi si. Cucu Lai miphun hi zei miphun zong vole cung miphun vialte kan zoh tikah an tuan bia tu Kawl pawl lila zong rak si ko. Kum zeimaw zat cun puan ei ding zong ngei lo min rak si ve. Backward society kan si dih vole cung miphun vialte. Laimi tuan bia kha kan nih miphun dang rak luh hlan ah mah te adir khomi kan si. Cucaah cun kanmah tein a dir khomi miphun kan si timi hi tuchan minung vialte kan zumh ding kanmah le mah kan miphun kan zumh ding zong si a sinak taktak zong si atu zong khi kawl pawl chungah i kup hlah selaw kan thi lai lo timi hi zakhat ka chim ngam cun cu kanmah laimi pawl rian a ṭuanmi vawlei zong kan ngei rian a ṭuan zomi lungthin a ṭhawng ngaimi miphun kan si kanmah kan pawngkam ummi kan miphun a zohkhenmi khomi miphun kan si Cucaah cun mi ṭuan ciami rinh a duhmi zong kan si lo. Kanmah te bang kan ṭuan lai, kan ei lai, kan zohkhenh lai, kan miphun kan tuanbia kanmah tein kan zoh khawh miphun kan rak si timi hi fiang tuk in kan hmuhmi a si. Kawl pawl nih kan i kup sualmi ruangah hin kan tuanbia lila hi mah tluk in kan rawhnak hnulei ah vawleicung miphun vialte hnulei ah kan tanak tu deuh hi si tiah kei cu ka hmuhmi a si. Ka lawm.